F'żmien imqalleb fl-istorja ta' Iżrael, faċċat mara straordinarja li kienet se tisfida dak kollu li n-nies kienu jistennew. Qatt staqsejt lilek innifsek kif mara setgħet issir waħda mill-mexxejja l-aktar influwenti ta' żmienha, f'soċjetà fejn l-irġiel kienu jmexxu kollox? Ejja niltaqgħu ma' Deborah, il-profetessa u l-imħallfa li bidlet il-kors tal-istorja tal-poplu tagħha. Aħseb ftit f'din ix-xena, taħt id-dell ta' siġra kbira tal-palm, Mara b'ħarsa qawwija u kliemaq li kienet tiġbed lejha folol kbar ta' nies. Din kienet Deborah, magħrufa għall-ħila straordinarja tagħha biex issolvi l-kwistjonijiet bejn in-nies u biex twassal il-gwida t'Alla lill-poplu ta' Iżrael. Iżda x'kien jagħmilha daqshekk speċjali? Għaliex in-nies kienu jafdawha biex issolvi l-problemi l-aktar diffiċli tagħhom? It-tweġiba tinsab fil-konnessjoni qawwija tagħha ma' Alla u fl-għerf bla qies tagħha. Deborah ma kinitx biss mexxejja normali, kienet profetessa, magħżula minn Alla biex tmexxi l-poplu tiegħu fi żminijiet ta' bżonn kbir. Il-preżenza tagħha kienet tispira fiduċja, u leħinha kien iġib il-faraġ u d-direzzjoni lil dawk kollha li kienu jfittxu l-ġustizzja. Iżda kif irnexxielha mara tilħaq pożizzjoni daqshekk importanti f'soċjetà fejn l-irġiel kienu jmexxu kollox? X'kien jagħmilha differenti mill-mexxejja l-oħra ta' żmienha? L-istorja ta' Deborah tgħallimna li t-tmexxija vera tmur lil hinn mis-sess u mill-użanzi tas-soċjetà. Turina li meta Alla jagħżel lil xi ħadd, hu jagħti lil dik il-persuna dak kollu li jkollha bżonn biex tagħmel ir-rieda tiegħu. Tista' timmaġina l-impatt li kellha Deborah fuq il-komunità tagħha? Kif id-deċiżjonijiet u l-gwida tagħha ffurmaw id-destin ta' nazzjon sħiħ? Hekk kif nesploraw l-istorja tagħha, se niskopru kif mara b'fidi sħiħa saret dawl ta' tama għall-poplu kollu. Filwaqt li Deborah kienet qed tmexxi l-poplu tagħha bla għerf, dell ta' theddida kien qed jitfa' d-dlam fuq Iżrael. Qatt staqsejt lilek innifsek kif nazzjon sħiħ jista' jiġi maħkum minn għadu li jidher li ma jistax jintrebaħ? Hawn l-istorja tagħna tieħu xaqlib drammatiku. Aħseb ftit fil-biża' li kien qed jimla l-qlub tal-Iżraeliti huma u jiffaċċjaw għadu qawwi ħafna. Jabin, is-sultan setgħan ta' Kangħan, kien qed jestendi l-ħakma oppressiva tiegħu fuq il-poplu magħżul t'Alla. Iżda x'kien jagħmel lil dan is-sultan daqshekk tal-biża'? It-tweġiba tinsab fil-persuna tal-lemin tiegħu, il-ġeneral Sisera, u fl-arma sigrieta tiegħu. Sisera ma kienx ġeneral bħall-oħrajn. Kien imexxi forza li kienet iġġiegħel l-art titriet, disa' mitt karru tal-gwerra tal-ħadid. Tista' taħseb f'din ix-xena? L-art titriet taħt it-toqol ta' mijiet ta' karrijiet tal-metall, l-arja mimlija bil-ħoss qawwi tar-roti u żwiemel jiġru. Kif seta' Iżrael, poplu mingħajr armata vera, jiffaċċja qawwa militari bħal din? Din l-oppressjoni damet għaddejja għal għoxrin sena sħaħ. Għoxrin sena ta' biża', ta' libertà mxekkla, ta' ħolm imwarrab. Il-poplu ta' Iżrael kien qed jitlob għall-ħelsien, imma min seta' jiffaċċja għadu daqshekk qawwi? Min kien se jkollu l-qlubija biex iqum kontra din il-qawwa li kienet tidher li ma tistax tintrebaħ? F'din ix-xena ta' qtigħ il-qalb, il-fidi u t-tmexxija ta' Deborah kellhom jiġu pruvati. Kif setgħet mara, imħallfa, profetessa, tibdel il-kors ta' din l-istorja ta' oppressjoni? X'kien qed iħejji Alla biex jeħles il-poplu tiegħu? It-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet twassalna għal waħda mill-aktar ġrajjiet tal-għaġeb fl-istorja tal-Bibbja. Storja li tgħallimna dwar il-kuraġġ, il-fidi u l-qawwa t'Alla biex jibdel is-sitwazzjonijiet l-aktar tal-qtigħ il-qalb. F'nofs l-oppressjoni tal-Kananin, Alla kellu pjan, u Deborah kienet il-vuċi tiegħu. Imma qatt staqsejt lilek innifsek kif profetessa setgħet tiffaċċja armata. It-tweġiba tinsab fis-sejħa divina lil raġel jismu Barak. Deborah, ispirata minn Alla, issejjaħ lil Barak għal missjoni li kienet tidher impossibbli. Hi tordnalu biex jiġbor għaxart elef raġel mit-tribujiet ta' Naftali u ta' Żebulun. Imma għaliex? Biex jiffaċċjaw l-armata tal-biża' ta' Sisera, bl-għaxar mitt karru tal-ħadid tagħha. Tista' tħoss il-piż ta' din ir-responsabbiltà? Barak, ġellied b'ħafna esperjenza, isib ruħu quddiem sfida li kienet tbeżża' lill-aktar raġel qalbini. Kif kont tirreaġixxi int kieku rċevejt sejħa daqshekk kuraġġuża? It-tweġiba ta' Barak hija sorprendenti u turina ħafna dwar in-natura tal-bniedem u l-importanza tat-tmexxija divina. Barak qal li kien lest imur, imma biss jekk Deborah tmur miegħu. Għaliex ġellied kien se jitlob il-kumpanija ta' mara għat-taqbida? Kien il-biża' jew għarfien tal-awtorità spiritwali ta' Deborah? Din l-eżitazzjoni ta' Barak iġġegħilna naħsbu, Kemm-il darba ma nweġbux għas-sejħa t'Alla minħabba l-biża' jew in-nuqqas ta' fiduċja fina nfusna? Kif il-preżenza ta' mexxej ikkonsagrat tista' tagħmel id-differenza bejn it-telfa u r-rebħa? It-tweġiba ta' Deborah hija interessanti l-istess. Hi taqbel li tmur, imma twissi li l-glorja ta' din il-ġurnata mhix se tkun tiegħu. Il-Mulej se jqiegħed lil Sisera f'idejn mara. X'inhi din il-profezija misterjuża? Kif se sseħħ? Dan il-mument kruċjali fl-istorja jgħallimna dwar il-fiduċja, il-kuraġġ u l-importanza li narfu l-awtorità spiritwali. Jurina li Alla ta' spiss jaħdem permezz ta' sħubijiet li ma tistenniex biex iwettaq il-pjanijiet tiegħu. Hekk kif Deborah u Barak jitħejjew biex imexxu din l-armata mhux tas-soltu kontra qawwa akbar minnhom, mistoqsija tibqa' mdendla fl-arja, kif se tiżvolġi din il-battalja li tidher impossibbli? X'għandu mħejji Alla għall-poplu tiegħu? Il-mument li kulħadd kien jibża' minnu u jistenna wasal fl-aħħar. Fuq naħa, l-armata qawwija tal-Kangħanin bid-disgħa mitt karru tal-ħadid tagħha, fuq in-naħa l-oħra, għaxart elef Iżraeliti mmexxijin minn Deborah u Barak. Kif kont tħossok quddiem din id-differenza kbira fil-forzi? Il-għolja Tabor tintrefa' bħala l-palk ta' din il-ġlieda epika. L-Iżraeliti, f'pożizzjoni għolja, josservaw il-wita vasta taħthom, fejn l-armata ta' Sisera tinfirex sa fejn tasal il-ħarsa. L-arja mimlija tensjoni. Se jkunu biżżejjed il-fidi ta' Deborah u l-kuraġġ ta' Barak biex jegħlbu din it-theddida li tidher li ma tistax tintrebaħ. Imbagħad, jiġri xi ħaġa straordinarja. Deborah, bl-awtorità ta' profetessa kkonsagrata minn Alla, tat is-sinjal u tgħid, Mur. Dan hu l-jum li fih il-Mulej ta lil Sisera f'idejk. Tista' tħoss l-adrenalina ta' dan il-mument? X'jgħaddi minn moħħ is-suldati Iżraeliti meta jisimgħu dan il-kliem? F'daqqa waħda, is-sema jiddallam. Sħab tqil jitfaċċa, u xita qawwija tibda nieżla. Il-karrijiet tal-ħadid, il-kburija tal-armata Kangħanija, jibdew jeħlu fit-tajn. Il-vantaġġ teknoloġiku tal-għedewwa jinbidel fl-akbar dgħufija tagħhom. Qatt għext mument fejn dak li deher żvantaġġ sar l-akbar qawwa tiegħek? Il-battalja tiżvolġi b'mod mirakoluż. L-Iżraeliti, immexxijin minn kuraġġ sopranaturali, javvanzaw kontra dawk li kienu joppressawhom. L-armata Kangħanija, maqbuda f'sorpriża bl-intervent divin, taqa' f'disperazzjoni u konfużjoni. Waqt li l-ġlieda tkompli għaddejja, mistoqsija tibqa' ddoqq, Kif jista' jkun li armata daqshekk żgħira fin-numru u fir-riżorsi tirbaħ fuq għadu daqshekk qawwi? It-tweġiba tidher fil-qalba tal-battalja, meta Alla jindaħal, saħansitra l-liġijiet tan-natura jċedu għar-rieda tiegħu. Din ir-rebħa mirakoluża mhijiex biss trijonf militari, iżda xhieda tal-qawwa tal-fidi u tat-tmexxija ispirata minn Alla. Deborah u Barak, magħqudin fl-iskop tagħhom u ggwidati mill-id ta' Alla, imexxu l-poplu tagħhom lejn il-libertà li ilhom ħafna joħolmu biha. Iżda, hekk kif it-trab tal-battalja jinżel u l-Iżraeliti jiċċelebraw ir-rebħa tagħhom li ħadd ma kien qed jistenna, mistoqsija tibqa' x'ġara minn Sisera, il-ġeneral Kangħani li kien jibża' bih kulħadd. Kif se sseħħ il-profezija misterjuża ta' Deborah dwar mara li se tirċievi l-glorja tar-rebħa fuq Sisera? Filwaqt li l-ilħna tal-battalja għadhom jinstmgħu, xena ġdida tibda sseħħ, drammatika daqs kemm hi mhux mistennija. Qatt staqsejt lilek innifsek kif id-destin ta' nazzjon jista' jiġi ssiġillat b'att wieħed ta' kuraġġ mhux tas-soltu? Aħseb ftit f'Sisera, il-ġeneral qawwi ta' qabel, issa raġel qed jaħrab bid-disperazzjoni. L-armata tiegħu megħluba, il-karrijiet tal-ħadid tiegħu bla siwi fit-tajn, jiġri jfittex kenn. Fejn imur mexxej li waqa' fid-diżgrazzja? Id-destin, jew aħjar, il-providenza divina, twasslu għat-tinda ta' mara jisimha Ġael. Mart Heber il-Kenita, hi tirrappreżenta trib newtrali fil-kunflitt. Sisera, għajjien mejjet u ddisprat, jara fiha ċans ta' salvazzjoni. Imma dak li ma jafx hu li qed jimxi dritt lejn it-twettiq ta' profezija. Ġael tilqgħu b'ospitalità li tidher ġenwina. Idħol, Sidi, tibżax tgħidlu. Tista' tħoss it-tensjoni fl-arja? Il-Ġeneral maħrub, jafda fin-newtralità ta' Jael, jaċċetta l-istedina tagħha. Hu jitlob l-ilma, hi toffrilu l-ħalib. Hu jfittex il-mistrieħ, hi tagħtih b'kutra. Ix-xena tidher waħda ta' paċi u sigurtà, imma x'qed jiġri tassew f'moħħ din il-mara? Waqt li Sisera rieqed, Jael tieħu deċiżjoni kuraġġuża u perikoluża. B'witet u martell f'idejha, tersaq bil-mod lejn il-Ġeneral Ried. F'atta b'kuraġġ straordinarju, hi ddaħħal il-witet fil-moħħ tiegħu, u ttemm il-ħajja ta' dak li kien jopprimi lil Iżrael. Dan il-mument li jħallik bla kliem iġegħelna naħsbu, x'iwassal persuna normali biex tagħmel att daqshekk kuraġġuż? Kif sabet ġell il-qlubija biex tiffaċċja waħedha dak li armata sħiħa kienet tibża' minnu? It-tweġiba tinsab fit-twettiq tal-kelma profetika. Tiftakar x'kienet qalet Deborah? Il-Mulej se jqiegħed lil Sisera f'idejn mara. Hawn naraw din il-profezija sseħħ b'mod sorprendenti u definittiv. L-att ta' Ġael mhux biss itemm it-theddida ta' Sisera, iżda jissimbolizza wkoll kif Alla ta' spiss juża lil dawk li ma tistenniex biex iwettaq il-pjanijiet tiegħu. Mara, meqjusa dgħajfa skont l-istandards ta' dak iż-żmien, issir l-istrument tal-ħelsien finali ta' Iżrael. Din l-istorja tgħallimna dwar il-kuraġġ, il-fidi u l-qawwa t'Alla biex juża lil kull min hu lest ikun strument f'idejh. Tfakkarna li, xi drabi, ir-rebħa tiġi mill-idejn l-inqas mistennija. Hekk kif l-aħbar tal-mewt ta' Sisera tinfirex, mistoqsija tibqa' kif kien se jwieġeb il-poplu ta' Iżrael, immexxi minn Deborah, għal dan il-ħelsien mirakoluż. Bir-rebħa miksuba u t-theddida tal-Kangħanin fl-aħħar imwarrba, atmosfera ta' ferħ kbir tinfirex ma' Iżrael kollu. Imma kif jista' poplu jesprimi l-gratitudni tiegħu għal ħelsien daqshekk mirakoluż? It-tweġiba tiġi f'waħda mill-isbaħ espressjonijiet ta' tifħir fl-istorja tal-Bibbja, l-għanja ta' Deborah. Aħseb ftit fix-xena, Deborah, il-profetessa u l-imħallef, tgħolli leħinha f'għanja ta' tifħir daqshekk qawwija li kellha tibqa' tinstema' matul is-sekli. Tista' tisma' l-melodija tal-gratitudni tagħha togħla lejn is-smewwiet? Din mhix sempliċiment innu, iżda rakkont poetiku li jiċċelebra l-intervent divin, il-kuraġġ tal-ġellieda u l-għaqda tal-poplu. Bierku lill-Mulej, tibda Deborah. Kliema jpinġi stampa ħajja tal-battalja, tal-kuraġġ tal-voluntiera li offrew ruħhom biex jiġġieldu, u tal-id t'Alla li kienet qed tmexxi kull pass imma għali xanja. X'jagħmel din il-forma ta' espressjoni daqshekk sinifikanti? L-għanja ta' Deborah mhix biss ċelebrazzjoni, iżda xhieda. Tippreserva t-tifkira ta' din ir-rebħa kbira għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Tista' timmaġina kif dan il-kliem kien se jispira lill-poplu ta' Iżrael fis-snin li ġejjin, ifakkarhom fil-qawwa u l-fedeltà t'Alla. Hekk kif l-għanja tiżvolġi, Deborah mhux biss tfaħħar lil Alla u lill-ġellieda, iżda tirrifletti wkoll fuq dawk li ma weġbux għas-sejħa. Għaliex bqajt bilqiegħda bejn il-mandra? hi tistaqsi b'mod poetiku lil xi tribujiet. Din il-mistoqsija ġġegħelna nirriflettu, kemm il-darba ma nipparteċipawx fil-movimenti kbar t'Alla minħabba l-biża' jew għax inkunu komdi. L-għanja tiċċelebra wkoll ir-rwol kruċjali ta' Ġael, il-mara li għelbet lil Sisera. Imbierka fost in-nisa, tgħajjat Deborah. Dan l-unur lil mara li mhix Iżraelita jfakkarna li Alla ta' spiss juża lil dawk li ma tistenniex biex iwettaq il-pjanijiet tiegħu. Fl-aħħar, l-għanja tintemm bi stqarrija qawwija, Hekk jinqerdu l-għedewwa tiegħek kollha, Mulej. U dawk li jħobbuk ikunu bħax-xemx meta titla' f'saħħitha. Din il-konklużjoni mhix biss xewqa ta' rebħa, iżda proklamazzjoni profetika tar-rebħa eventwali t'Alla fuq il-forzi kollha tal-ħażen. L-għanja ta' Deborah tgħallimna dwar l-importanza li niċċelebraw ir-rebħiet t'Alla f'ħajjitna, li nippreservaw it-tifkira tal-għemejjel tiegħu, u li nxandru l-fedeltà tiegħu għall-ġenerazzjonijiet futuri. Tisfidana biex nirriflettu kif qed inkantaw it-tifħir t'Alla f'ħajjitna stess. Hekk kif l-aħħar noti tal-għanja ta' Deborah jidwu fil-widien ta' Iżrael, mistoqsija tibqa' x'kien se jkun l-impatt fit-tul ta' din it-tmexxija straordinarja fl-istorja ta' Iżrael. Hekk kif it-trab tal-battalja joqgħod u l-eku tal-għanja ta' Deborah jintefa', era ġdida tibda għal Iżrael. Imma x'jagħmel il-wirt ta' mexxej tassew dejjiemi? It-tweġiba tidher fis-snin ta' paċi li ġew wara u fit-trasformazzjoni profonda li Deborah ġabet għall-poplu tagħha. Aħseb f'nazzjon li, għal għoxrin sena, għax taħt il-madmad tal-oppressjoni, issa jieħu nifs ħieles tal-libertà. Għal erbgħin sena, ġenerazzjoni sħiħa, Iżrael gawda l-paċi. Tista' tara l-impatt ta' dan it-tibdil fil-ħajja ta' kuljum tan-nies? Familji jkabbru l-uċuħ tagħhom bla biża', tfal jikbru mingħajr ma jkunu jafu l-ħoss tal-karrijiet tal-gwerra, nazzjon sħiħ idur lejn Alla b'qalbu kollha. Dan iż-żmien ta' kwiet ma kienx b'kumbinazzjoni, iżda l-frott dirett tat-tmexxija unika ta' Deborah. X'kien jagħmilha differenti minn mexxejja oħra? Tliet kwalitajiet joħorġu, il-fidi soda tagħha, l-umiltà profonda tagħha u l-impenn sħiħ tagħha għall-ġustizzja. Il-fidi ta' Deborah ma kinitx sempliċement twemmin passiv, iżda fiduċja attiva f'Alla li kienet timbuttaha biex taġixxi. Tiftakar kif iffaċċjat armata akbar minnha mingħajr ma qagħdet taħsibha darbtejn. Din il-fidi ispirat nazzjon sħiħ biex jafda f'Alla anke quddiem ostakli li jidhru li ma jistgħux jingħelbu. L-umiltà tagħha kienet tidher fil-mod kif kienet taqsam it-tmexxija. Deborah ma kinitx tfittex il-glorja personali, iżda kienet lesta taħdem ma' ġenb Barak u tirrikonoxxi r-rwol kruċjali ta' Ġael. Dan jgħallimna lezzjoni prezzjuża, it-tmexxija vera mhix dwar li tgħolli lilek innifsek, iżda dwar li tgħolli lil dawk ta' madwarek. L-impenn ta' Deborah għall-ġustizzja kien jidher ċar fir-rwol tagħha bħala mħallef. Mhux biss mexxiet il-poplu fil-battalja, iżda mexxiethom fil-paċi, issolvi t-tilwim u tiżgura li l-liġi t'Alla tkun irrispettata. Kif tkun is-soċjetà tagħna kieku l-mexxejja kollha kellhom l-istess impenn għall-ġustizzja? Il-wirt ta' Deborah jisfidana biex nirriflettu x'tip ta' impatt qed inħallu fl-isferi ta' influwenza tagħna. Kif nistgħu nkabbru l-fidi, l-umiltà u l-impenn għall-ġustizzja f'ħajjitna stess? L-istorja ta' Deborah mhix biss rakkont ta' ġrajjiet tal-passat, imma xempju ta' ispirazzjoni għall-ġenerazzjonijiet kollha. Turina li irrispettivament mis-sess, età jew status soċjali, Alla jista' juża lil kull min lest iwettaq l-iskopijiet tiegħu u jġib trasformazzjoni. Hekk kif nikkontemplaw il-wirt dejjiemi ta' dan il-Mexxej notevoli, aħna mistiedna għal riflessjoni finali, kif nistgħu, fil-kuntesti tagħna stess, inkunu aġenti ta' bidla u paċi, ispirati mill-eżempju ta' Deborah? L-istorja ta' Deborah, il-profetessa, imħallef u gwerriera, tinsab bħala xhieda ħajja tal-qawwa trasformattiva tal-fidi u t-tmexxija ispirata minn Alla. Il-wirt tiegħu jfakkarna li l-kobor veru ma jinsabx fit-titli jew fil-pożizzjonijiet, imma fil-kuraġġ li nimxu fuq is-sejħa divina, anke meta din tfisser tisfida l-aspettattivi tas-soċjetà. Matul ħajjitha, Deborah tgħallimna li kull wieħed minna għandu l-potenzjal li jkun aġent tal-bidla fid-dinja tagħna. Hekk kif nirriflettu fuq din in-narrattiva straordinarja, aħna qed niġu sfidati li neżaminaw ħajjitna stess. Fejn qed niġu msejħin biex inqumu bil-kuraġġ? Kif nistgħu neżerċitaw tmexxija li tispira lil ħaddieħor u ġġib il-paċi fil-komunità tagħna? L-istorja ta' Deborah tistedinna nikkultivaw fidi bla waqfien, umiltà ġenwina, u impenn bla waqfien għall-ġustizzja fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jalla l-eżempju ta' Deborah ikompli jdur tul is-sekli, jispira lill-irġiel u lin-nisa biex iqumu fi żminijiet ta' diffikultajiet, jafdaw fil-gwida divina, u jmexxu b'għerf u mogħdrija. Ħajtu tfakkarna li, ma' Alla, l-improbabbli jsir possibbli, u li kull wieħed minna jista' jintuża biex jikteb kapitli straordinarji fl-istorja tal-umanità. Jalla nġorru magħna l-lezzjonijiet ta' kuraġġ, fidi u tmexxija li tgħallimna Deborah. Jalla l-kliem u l-azzjonijiet tagħkom ikomplu joqogħdu f'qalbna u jispirawna biex ngħixu bi skop u nagħmlu differenza fid-dinja tagħna. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.